makadiko hama dzangu yes inini zita rangu ndinonzi lawrence tinosangana zvakare chirongwa chedu chino chegota mens issues uh, this is episode number nine uh, sekutaura kwatakaita kuti hatisi kumira tiri kuramba tichifamba kuti zvinhu zvedu zvitifambire zvakanaka um, chirongwa chedu uh, we have got another segment that we we are going to add zvakare remember chemonday we'll just be having a general talk uh, tisina hedu guest kana kuti tinenge tiina guest anenge avolontiya akuuya nenyaya yaari kufunga kuti inogona kubatsira varume sekutaura kwandakaita kuti kana une nyaya yekuti inobatsira varume kuuya nayo pagota mens issues on monday we can be able to broadcast you wobuda ipapo then once a month uh, chemonday ichocho zvakare tawedzera segment inonzi yo from the horse mouth muchirongwa ichocho tichadaidza madzimai uh, kuti auye azotiudza zvimwe zvavanotarisira kuitirwa nevarume vavo panguva dzakasiyana siyana uh, for example kana mukadzi ari kumaperiods kune vamwe vakadzi vanotaura kuti ina handidi zvikubatwa zvachose handombodi kuona murume padhuze kweta umwe vakadzi vanotaura kuti aende ida kumasajwa nekugadzirwa gadzirwawo handidi kuita kunge ndiri kusemiwa kwetawo vamwe varume vanonamata nekuti vanenge akaverenga bhaibheri reold testament rakati kana mukadzi ari kunguva usamubata kusvikira seven days dzaita sei dzakwana usatombomukuma saka kune varume vanenge vakadaro vekuti anenge achidaidzira kuti ini shoko randakaverenga rinoti ndisaguma munhu apa wakaroora mukadzi ari kutoda kutomasajwa achiitwa sei kana zvinhu zvake zvisiri kuita sei zvisiri kana ari panguva idzodzo so isusu tiri kungoti from the horse mouth in the sense yekuti pane mamwe matopics achazodaidza madzimai kuti vauye vazotiudza isusu sevarume kuti what do they really want what do they really want uh, on certain matters and certain issues saka hai tinoramba tichiwedzera zvinhu uh, zvichakudakadzai mukati mechirongwa chino but tisataenda mberi dangotenda zvangu veelzeng tv vakatipawo this platform kuti tishare nemi uh, tichitaura on uh, on our program gota mens issues patinotaura zvinhu zvakasiyana siyana zvine chekuita nevarume thank you so much rambai muchivasapota uh, on various platforms vasapotei pafacebook panapa uh, follow their page and like their programs and share them as well endai kuyoutube channel kwavo go and follow their youtube channel uh, endai kutiktok kwavo endai kutwitter kwavo munovafollowa kwese ikoko zvinobatsira kuti uh, pasa zvinobatsira kuti vagone kukunda uh, zvimwe zvinhu zvavari kuda kuita uh, kana zvavakatirongera because kana zvikaratidza kuti kune vanhu vari kudakadzwa nezvirongwa zvatiri kugadzira panapa zvinovapawo simba ivo rekuramba vachifamba vachienda mberi uh, nemaprograms avo so i want to thank you so much uh, for watching this program And uh, please, right now, today, just share uh, on whatever platform you can share and let other people know that we are now live with this program. Uh, muchirongwa chedu chanhasi sekuadvertiser kwataita patimeline kune vanga vaona timeline tine topic iri kunzi iyo mari haisi kukwana mumba ndoitawo sei sababa mari haisi kukwana mumba ndoitawo sei uh, sababa saka tinoda kuti tinzwisise kuti uh, marriage chinhu chakanaka chose and makudzirwo atakaitwa marerero akatakaitwa isu sevarume akanga ari ekuti you are going to be the provider in the house you are going to be the provider in the family but kana mari isiri kukwana iburden inenge yakatarisana newe each and every month as a man ah, zvinokurwadza zvigokudya mwoyo zvigokubaya kuti woita sei ndosaka muchizoona vamwe varume vanozviuraya vamwe vanokomita masuicides vamwe vanoita zvakasiyana siyana why its because mari yaramba kubhalansa mumba ukaenda kubasa kunotaura nabhosi kuti ndiwedzerei bhosi ari kutokuratidza kutoti haachamwari ah, tokutambirisa iko kwati kutoita kuti tokuitira favor because company iri kutotatarira saka what do i do kana mari isiri kukwana mumba Inini sababa ndoitawo sei? Ndo nyaya yatoda kutaura nhasi iyoyo maybe uh, as tisati ta, um, taenda kunyaya iyoyo yekuti ndoita sei kana mari isiri kukwana mumba tofanira kunyatsonzwisisa kuti muchato kana kuti marriage chinhu chakanaka um, and chinhu chekuti vanhu vaviri vanenge vasangana kana kuti vasanganiswa vova committed kuti toda kuvaka upenyu hwedu kana tichiti toda kuvaka upenyu hatisi kuda kungovaka upenyu kuti tiri kunozvara vana mumba but tinoda kuraramawo comfortably uh, kana vanotenda kuchikristu bhaibheri rinobva rati two are better than one for when one falls the other one lives with the other and sikuparidza pano asina kuti ndingopai a very good example saka pamunoroorana paipai pamunoti i do ah, hapana uh, munhu anoti i do aine murangariro wekufunga kuti rimwe gore ndichararama munguva yekuti zvinhu zvinenge zvisina kundimirira mushe ah, mukati meupenyu hwangu ndichararama mumaglobal pandemic ndichararama mufinancial stress ndichazoti umwe musi murume wangu anobva kubasa akanditarisa kuti zvinhu hazvina kufamba zvakanaka saka mafinancial problems paanouya ah, anokanganisa anounza a negative impact to your marriage in many different ways vamwe utano chaiwo vamwe emotionally uh, vamwe physical intimacy chaiyo inotoparara because mumba muri kuita mafinancial problems and uh, uh, uh, mumba musha chaiwo chaiwo unoaffectwa negatively kana taakutaura nyaya dzemari and uh, ndosaka zvakakosha kuti e, toita sei kuti tigone kuti muchato nemari zvifambirane kana kuti zvishandidzane kana tiri mumarriage hachisi chinhu chakanaka kutendera mafinancial issues uh, kuti akuisei stress mukati memarriage yenyu uh, kana paine zvimwe zvinhu uh, zvinogona kuitwa kuti uh, marriage yenyu ifambe zvakanaka uh, musatendera zvinhu izvozvo kuti zvikonzere unhappiness in your marriage saka pane zvimwe zvinhu uh, zvandoda kuti ndimensione nhasi ndisati ndapinda hangu pakumensiona kuti toita sei ndangomensiona maybe zvinhu zvishanu zvandinofunga kuti mafinancial problems anogona kukonzeresa uh, mumarriage and uh, zvaunogona kuzoita uh, kuita kuti marriage yako isimbiswe um, so kana mukaita matambudziko emari kana muri mumarriage ah, chinhu uh, chekutanga mari kushaikwa kwayo mumarriage kunokonzeresa stress uh, marriage kana vanhu maroorana hachisi chinhu chekuti unofanira kufeela worse about yourself but marriage inofanira kuva esanctuary to the married people to any one of the married people haufaniri kuti uri marriage unotosvika pakuti unenge uchitombopota uchiti kana wakuda kuenda kumba woita kunge munhu akunopinda mugehena but marriage rinofanira kuva bako rako rekuhwanda rekuti mvura dziri kukunaya kunze uko ah, zuva riri kukupisa kunze uko pauri kudzoka kumba uchipinda mumarriage mako it becomes a sanctuary where you feel refreshed handiti tiri kunzwanana but uh, kana marriage ikatanga kuita matambudziko ari financial it becomes a recipe for stress it becomes a big big big recipe for stress and vakaita maresearches vanoratidza kuti macouples uh, vanenge vari mulow income situation they are more likely to be affected by stress and mental health problems uh, and stress kana yauya muupenyu hwako haingosimudze mairritation levels chete but maexperts anotaura kuti stress inogona kukonzeresa uh, inogona kukuvadza marriage and also inogona kukuvadza your physical mental health or, and also uh, kana ukava nestress uh, yakawanda muupenyu hwako stress inogona kukonzeresa maheadaches chaiwo chaiwo kutemwa nemusoro stress inogona kukonzeresa fatigue stress inogona kukonzeresa mudumbu chai chai upset stomach it can be a result of what of stress stress inogona kukonzeresa lack of patience hauchaita patience nemumwe wako muri kungoita kunge imbwa dziri kuhukurana kana kumakonzo ari kumhanyisana ari kurumana zvinokonzereswa nestress stress inokonzeresa maangry outbursts as well and then stress inokonzeresa zvakare kuti uchinje maeating ma habits ako inokonzeresa restlessness unongogara uri chipitipiti uchishaya kuti zvinhu zvako zviri kumbofambira sei and also stress inogona kuchinja your sex drive nelibido yako even semurume chaiye chaiye ichilimita uh, important intimacy that promotes bonding in marriage nokuti kana marriage mukashaikwa bonde hapana bonding yamunogona kuti mungaita mumarriage kana musiri kudi musiri kurara mese nekuti kana tichitarisa bonde ka ah, ndo chinhu chega changa chisiri kumba kwenyu kweedha murume kana kuti mukadzi chakazoita kuti musangane muri two otherwise vakadzi vanga variko hanzvadzi dzako dzanga dziriko but you cannot sleep with your sisters saka stress ikakonzeresa ikaataka area yebonde mumarriage zvazvaakuita manje zvaakuchikonzeresa kuti ah, ah, bonding munofanira kuita uh, ibve yaparara zvakare because pamunokwanisa kuti masangana maita bonde muri kutozvireliever of some stresses but stress yenyu ikanoataka area iyoyo you are done munenge matodi munenge mapedzwa then stress inogona kukonzeresa depression as well uh, difficulty in sleeping munhu anogona kutadza kurara chaiko chaiko nekuda kwestress and then high blood pressure uh, and anxiety

eh, kubva isu tisati aberekwa kana kuti kubva panguva yemadzitateguru edu kurwira mari hachisi chinhu chitsva uh, chatingati chatanga mumacouples aiko zvino because economy yaoma uh, but uh, mukatarisa uh, money probably in marriages is the most common and recurring topic uh, most couples argue about macouples akawanda maarguments aanoita nezvawo according to maresearches maresearches maarguments avo akawanda inyaya dzemari saka iwewe nemudiwa wako kana mukaramba muchitaura about the same financial topics musiri kumaita resolve uh, uh, musiri kuresolve any issues zvinogona kukonzeresa kuresentment in your relationship and you may start to feel like mumwe wako haasi uh, kukuterera uh, kana kuti haana basa nezvaunonzwa iwe haana basa nemafeelings ako so mukaramba muchiita mafinancial challenges mumarriage anokonzeresa that resentment iyoyo ikaramba ichivakika ichivakika ichinozoita kuti uh, marriage yenyu isafamba zvakanaka uye marriage yenyu inogona kupedzisira yatoputsika saka ndezvimwe zvinhu zvainokonzeresa uh, uh, mafinancial issues so um, um, number one tataura tikati zvinoingriza chi zvinoingriza stress ndokubva ndatsanangura ndalista some of the things zvinozounzwa nestress yacho zvinoincluda vana restlessness nana anxiety and then number two that zvinobuilda resentment ruvengo kuvengana pakati pevanhu vakaroorana and then number three kana muine mafinancial issues anodamaja communication and trust So financial issues in marriage, they damage communication and they damage um, uh, trust. Uh, pane inonzi Acorns Money Matters Report uh, inoitwa kuamerica inotaura kuti 68 percent uh, yemacouples uh, vavakaita survey admitted that they would rather review how much they weigh than share how much money is in their savings account vatotaura aiwa ndingatokuudza zvangu weight yangu apa munongozivawo vanhu vakawanda zveweit especially vechidzimai havadi kutobvunzwa kuti munorema zvakadii vadi kubvunzwa kuti nemakore mangani but apa vari kutotaura kuti haa ndingatokudzai weit yangu pane kuti ndikudze kuti muaccount mangu savings account mangu mune mari saka izvozvo izvo zvinoratidza how difficult it is for couples to speak openly about their finances sa mukaona mafinancial problems asimuka uh, mumamarriages anogona kukuvadza communication skill yako and odamage trust between you and your partner saka mukangoona communication skill yaparadzwa yakuvadzwa mumarriage moziva kuti marriage iyoyo haisisiri kufamba zvakanaka and haisisiri kuita

financial problems within a marriage can lead to one spouse overspending or another being stingy with finances kana kungofeela like they know better than their spouse on how to handle the monthly bills saka vanhu vangwana kuti ngotanga kuitisana naro vanhu vangwana kutotanga kumukirana mumwe achifunga kuti a ah, inini ndinogona kana ari maareas iwayo inini i do better mumwewo achitiwo kana ari maareas iwayo ini ndinoita zviri nani but chandongora kungoti tikurudzirane ndechekuti let us find ways to solve our financial problems let us find ways to solve our financial issues zvinotibatsira uh, kuti tisazoita ten against each other then kana tikaita mafinancial problems zvakare anoreducer maopportunities amunogona kuwana kana makuchatoita mamwe maopportunities ekuti mugadzire mari mukati memereji yenyu kana matoita mafinancial problems maopportunities iwayo anogona kutozochireducika uh, zvachose chose so uh, maexperts anotaura kuti anzi financial hardships can reduce opportunities for your future as a couple so losing your job uh, or bringing a significant amount of debt into, into the marriage uh, kana kuti having poor credit can severely limit the financial options you have as a married couple saka you find kuti kana tichitaura maopportunities munogona kuwana maopportunity kuti maakuti maakuda kutenga imba and uh, uh, mukuda kutenga imba using a mortgage hamugone pamunoenda kubank because magara mutori nemafinancial challenges hamuna kubatana zvinhu zvenyu hazvisi kufamba zvakanaka hamunawo pamuri kumbotsa mari pamwe chete zvinochibvisa uh, the opportunity yamanga muchakwanisa kuwana the buying power yamuinayo as a couple inova reduced because muri kuita mafinancial challenges um, and also kana kuri kuti income chaiyo hapasisina zvinogona kupresenta kutenga even motikari chaiko chaiko kana kutravela or even saving for retirement or vanenge vaida kutanga dzimhuri even uh, starting uh, a family saka zvinhu izvozvo izvo zvinoita kuti zvikanganise so these are some of the things that i've just mentioned zvinogona kukonzereswa ku, ku, uh, nemafinancial uh, problems now uh, uh, tochienda ku how to solve these problems because mubvunzo wedu uri kunzi mari haisi kukwana mumba saka ndingaitawo sei ndo topic yatiri kufamba nayo nhasi mari haisi kukwana mumba saka ndingaitawo sei the first thing kana mari isiri kukwana mumba chatinofanira kuita sababa naamai uh, is to get and stay on the same team hatisi kuda vanhu vanotendera mari kuti iuye kuzova divide so the moment we see kuti mari yedu haisi kukwana mumba we need to stay on the same team so we have got a war against mari dzedu dzisiri kukwana we cannot win that war kana tisiri on the same team as a couple saka we need to stay on the same team ah, toda kuti tinzwisise kuti ah, kuti tikwanise kukunda muupenyu to win in life ah, and finances tinofanira kunge tiri on the same team as a couple kana tapinda on the same team when it comes to finances you have to ditch the me versus you mentality kamweya kekurwisana kaye kamweya kaye kekuonesa sokuti haumwe ini ndiri nani kudarika umwe ini ndinoziva kudarika umwe that mentality must be ditched if we are to win and then we, we have to drop his money or her money phrase to replace them with our money zvizvo zvinokubatsirai because kana mumwe nomumwe akangone mari yake eh kana munhu akaona sokuti inini ndiri kuunza yakawanda munhu achiona kuti ndiri kuunza shoma it's not going to help us uh, financially uh, in the future kana muda kuri kuenjoya financial unity as a couple you need to follow probably a game plan that you come up with together haikona kuti munhu one anodictator you have to follow a game plan that both of you come up with kana mangoita come up with that game plan muchaona kuti zvichakubatsirai uh, kukwanisa ku, ku, ku, ku, ku, ku enjoy the financial unity uh, as a couple and and and and uh, musati matanga ku create any kind of financial plan together uh, mese muri vairi munofanira kugara pasi modiscussa your shared vision for, your, for life mune vision here yamunoshare mese for life sevanhu vakaroorana and uh, kana ma matsanangurirana ma vision iyoyo mozopindura mubvunzo wekuti what are your hopes and dreams for your future iwewo as an individual uh, and as a couple monyora pasi zvinhu zvenyu separately then modiscuss amene kuti pane ari kundinzwa here so ndo chinhu chekutanga ndichazotaura zvimwe zvinhu zviri practical especially kwatiri isusu mazimbabweans pakunopera pa kwechirongwa tichataura zvinhu zviri practical kwatiri mazimbabweans especially vari kumusha nekuoma kwakaita economy because vamwe pay yacho chaiyo inenge isiri kutombouya vamwe inenge isiri kutombokwana pane zvinhu zvandichataura zviri practical zvinogona kutibatsira apa tiri kumbotaura hedu zvinhu zvemaresearch and everything but ndichazotaura zviri practical zvinogona kutibatsira ah, tichambotora mafemo timbowana kunwa mvura but um, will continue with our program very soon

Yes, welcome back and thank you for remaining with us. Tinokutendai nekuramba muine isu and thank you. So musoro topic yedu nhasi iri kunzi iyo mari haisi kukwana mumba ndoitawo sei sababa. Saka tanga tapa kutaura nyaya dzekuti ah, zvimwe zvinhu zvaunogona kuita uh, kuti mari dzirambe dzigokwanisa kuita sedzinobhalanza uh, inside your marriage saka chekutanga chatataura ndechekuti get and stay uh, on the same team uh, as a couple then number two chamunofanira kuita is to set uh, financial goals together uh, baba yes muri kutungamira mumba but imimi naamai gonai kuseta mafinancial goals enyu together as well ini ndinotenda kuti setting uh, ndinotenda ndinobeliever in setting goals because zvine power yekuti eh, munogona kubva makwanisa kuchinja the trajectory of life so once you have discussed your vision for the future inenge yanguva yekuti mugone manje kutanga kutaura about the specific goals uh, that you can set to help accomplish your dreams as a couple mwane ma specific goals enyu that you can be able to set so that you'll be able to accomplish your what your dreams as a couple moita breakdown ma goals enyu into manageable chunks uh, that are realistic and trackable saka breaking down inochibatsira kuredusa hondo uye kuredusa zvinhu zvakakura kura stereki saka kana toda kuzotenga mansion kuborodel brook toita breakdown sei totanga nekutenga coals kumabvuku here ndotimbobuda mukuroja tichienda ikoko pane kuti tikangotanga nekuti takutongosevhera mansion isusu tisina kana kana door frame chairo chairo it becomes very difficult and uh, uh, so musango agreea uh, kuti you want to do a better job at saving money agree on a specific goal uh, inenge ine specific time frame uh, for example uh, something is precise as kuti ah, we want to save 500 dollars during the next two months matobvumirana ipapo da two months dzekuti anoda kuseva five hundred dollars anotoda kuseva five hundred chi five hundred dollars as a couple zvo zvinokubatsirai uh, so that you, you, you, you start and um, ka once maseta going zvichakubatsirai manje kuti chi maakuprovider purpose momentum and accountability samukaisa something chiri reachable mato provider chi purpose momentum nechii neaccountability haa in the next two months pakunge tine 50 dollars muaccount medu ah, panopera ezvino zvitiri muna march panopera may tofanira kunge tine 50 dollars kana 500 dollars in our savings account matotanga ipapo and o munoona kuti once you have managed to reach that goal muchatanga kucelebrata mese muchiwirirana nekufarirana kuti ah this is possible and this is doable um, kana muri kushanda nemudzimai wako sababa uh, uh, kana pamunenge muchishanda mese kuti mudetermine kuti saka what financial goal uh, you can reasonably set munofanira kuconsider where you want to be financially a year from now tagore from now tofanira kunge tiine mari tofanira kunge takamira papi uh, financially what about five years from now muri kuema here kuti get out of debt or save for a particular life season item or vacation or do you have an emergency fund in place kana mukanzi maita dambudziko nhasi uh, mune mari here yamunogona kuisa parutivi uh, uh, inogona kubatsira dambudziko rinenge rakuwirai moita brainstorm these questions mese and then morangarira kuti the key to success uh, in minimizing stress and accomplishing your goal is to set the goals together work as a team kuna vamwe vanhu vekuti unozonyatsoona kuti ah, ah, hapana pakaitika dictatorship vakabvumirana zvavo but umwe haana kunge abvuma akakonvinzwa akakonvinzwa uh, izvozvo izvo hazvitibatsire uh, in the long run ndopamunozoona kuti eh, mwari kufara kuti taseva munhu akadumbirwa because hazvina kunge zvanyatsobvumiranwa but pakakazoita mumwe munhu anechi ane simba akakwanisa kungopusha kuti vision ngaitodi ngaitoitika and kana muchironga zvinhu izvi itai zvinhu zviri sustainable imwe hamungati maa muchitadza kuseva 50 dollars pamwedzi maakuzvipa magoals ekuti in the next two months uh, toda kunge tiine 10000 in our account unless kana muine mamwe maextra jobs amunogona kuzowedzera nekutora mulife tangaiwo pamuri pamunoona pari pari reachable akuna kubva matostressana zvekuti munotadza kutenga kana mafuta ekuzora mumba because you are saving towards a goal yekuti toda kunge tiine tine uh, 50 uh, dollars in, in our account ameno kana muri kundinzwisisa zvakanaka and then number three uh, you need to change your attitude you need to change your attitude ndo ndo chimwe chinhu chandiri kuda kuti chibate ichocho icho you need to learn to change your attitude because mari nevamwe vanhu vane zvimaatitude zvisina kana nebasa resu hazvipindirani when you change your attitude you can change your life and this is true because your attitude affect every area of your life kumwa imwe haisi mari iri kutoleka mumba but pari kungoleka uh, an attitude eh, usako kwava neattitude yekuti i can do kwava neattitude yekuva committed a cheerful attitude uh, it will always take you further than complaining uh, uh, attitude or defitist attitude iya yekungoti ani zvandiri kuto handisi kutonzwa zvamuri kutaura izvo zvandiri kutosangana nazvo ndo zvandiri kutodhila nazvo saka ukava neattitude uh, yekuti your financial plan or goals will fail they most likely are going to fail

saka ivai ipananai nyasha give each other grace uh, or give each other yeah, grace especially panguva yamunenge muchiexperience madifficulties and mafrustrations nzwisisa kuti zvauri kufila ndo zviri kufilawo umwe wako womupawo grace dzekutiwo zvinhu zviite se uh, zviendeke but mukada kuomeserana mukada kuita nonge ndimi vana satani vasina room yekuregererana then it becomes a very very big problem

learn to compromise kana taakudhila nemari kana taamumamarriage tinofanira kudzidza kuita sei kucompromise um, in regard to your finances compromise can be your best friend ndochokwadi uh, iwewe nemumwe wako you are probably very different people nekuti tongara kutaura kuti vanhu pavanoroorana ini pandairerwa kumba kwedu handina kunge ndichirererwa ivoni and iyewo paairerwa kumba kwavana kunge achirererwa ini so i would find kuti patinosangana tiri kusangana tiri vanhu vakatosiyana zvekuti magoals edu anenge akatosiyana madreams edu anenge akatosiyana maachievements atoda kuachiva muupenyu anenge akatosiyana and uh, remember zvinonzi opposite do what do attract saka there is a high chance yekuti iwewe nomumwe wako mutori two opposite people so it's important that you learn to appreciate each other's strengths and discuss each other's differences kana mumwe wako aine mastrengths ainawo appreciate them and then kana muine madifferences amuinawo momadiscussa eh, zvichakubatsira kuti mugone kucompromise so eh, nzwisisai kuti as much as we are talking about kuti agree sit down and plan and this and that amufe makaagreea on everything pane mamwe maareas chete amunotomboita chi amunotomboita uh, friction saka because of this compromise then comes in it becomes absolutely essential in every marriage pamaareas aya atinenge taita friction pamaareas aya atinenge tisiri kuona neziso rimwe chete we need to compromise one person or someone else needs to compromise otherwise mukatisana naro mese mumwe achiti haivhiiwi mumwe achiti inovhiiwa hapana chinobuda mumarriage imomo um, a strong and a healthy relationship inenge ichida kuti vairi pave neinonzi give and take uh, with both parties uh, willingly giving up what he or she wants of the other's good saka compromise means finding a solution that works for both of you ndo zvinongoreva varara kuti compromise musabva manyeovhiringwa zvirinaro eh, muchiti tinoda kuti chirungu inongoreva kuti chi finding a solution that works for both of you and um,

mpondo haichinjwa vanhu vairi vakaroora naivava mwana ngaidaidzira kuti pondo haichinjwi mwana ngaidaidzira kuti kwawasvika pese mari ngaikandwe pasi vanhu ngavadye mari ngavaenjoy uh, mari dzauinadzo so this is the case uh, mumamarriages akawanda and you would find kuti uh, mukasawana a beautiful compromise for this um, uh, for this dilemma you will never be able to establish an agreed upon blow category uh, yatinoti block category um, as a line item in your budget so zvinzwi sei izvozvo izvo kuti chero pamunopanana mari umwe ndispenda umwe anogona kutoseva kashoma kama kamapanana ikako find a way yekuita compromise between the two find a way yekuita build a bridge between mr or mrs spender and mr or mrs stinge mobuilda a bridge renyu mokwanisa kusangana pakati otherwise mukasadaro marriage yenyu haifambe um, zvakanaka so ndataura nyaya yekuti you need to learn to, to, to, to compromise and uh, kana tichitaura nyaya yemarriage ine utano tichitaura nyaya yekumaneja mari mumarriage zvinotoda team, teamwork

as a couple zvinhu izvo zvezvo zvandataura zvinokubatsirai zvino uh, but maybe chimwe chandingada kuti zvimwe zvandingada kuti ndichinyatsotsanangura uh, nerurimi rwamai kana kuti nechishona chedu uh, kuitira kuti tinzwisise nekubata this subject zvakanaka uh, chinhu chikuru chandinoona chimwe chinoitika especially takutarisa hedu uh, the, the, the, the zimbabwean situation Kune varume vakawanda vandinosangana navo vasingatendere madzimai avo kuenda kubasa. One of the things zvinogona kukubatsirai mumarriage yenyu kana mari dzisiri kukwana kutendera mudzimai wako kushanda kana achiri kushanda kana aine equalification ngaatsvage basa ashande according to qualification iyoyo kana achikwanisa kutengesa tengesa mutsvagire muhodheri agadzire kamusika aita se agone kutengesa tengesa varume vamwe handizive kuti imo muno matiri kurarama mu 21st century kuchine murume anorambidza mudzimai wake kuti aungaende kubasa handizivi kuti vanofunga kuti eh, kana akaenda kubasa anonopfimbwa here kubasa ikoko kana kuti akatanga kubata mari anozondisiya here but ndoda kuti ndikuudzei imimi varume vari kurambidza vakadzi kuenda kumabasa kuti vaya vanhu vanopfimba vakadzi vevamwe vakunyanyopfimba vaya vakadzi vasingaende kumabasa kana uchitya kuti mukadzi wako anopfimbwa asi akaenda kubasa kwauri kutomusiya kumba ndopaari kunyanya kupfimbwa wese because kune rimwe timu riri kungoti iwe uchibuda rinenge richitouya kumba kwako kuzotaudzana nemukadzi wako kuti vaonesane kuti vofambidzana sei so i want you to be very very careful as a, as a man um, kuti haungati mari haisi kukwana mumba imo mumba muine mumwe munhu akagara asiri kuenda kubasa tambotaura paya tikati bhaibheri rinoti two are better than one uh, for when one falls the other one will lift the other izvo zvezvo zvinochibatsira kuti pamunoita maproblems ma emari kana mumwe akanonziwo panopera mwedzi auyawo nefifty dollars wouya nefifty dollars inoitawo hundred dollars pamunobhadharawo ka 20 dollars kenyu kerent muri kusarawo makabata 80 dollars inozokavhawo zvimwe zvinhu saka ndo chinhu chekutanga ichocho chandoda kuti mudzidze kuti munyika yatakurarama iko zvino haichada kuti paite murume anotaura kuti mukadzi wangu handikutendere kuenda kubasa unless kana muri kuona kuti mari dzenyu dziri kukwana but munhu wandiri kutaura nezvake uyu munhu auya achitaura kuti mari haisi kukwana mumba ndoita kuseisa baba Chinhu chekutanga kana uine mudzimai wako akagara pamba, mutendere mudzimai wako kuti aende kubasa, mutendere mudzimai wako kuti ahode hodewo achitengesa saizvozvo izvo zvinokubatsirai. That's number one thing. Uh, uh, pamusoro pezvandataura zvekuti planai mafinances but kurongerwa kwemari hunge iripo but isipo manje haina kurongera kana adzimai wo vatanga kutengesa tengesa vatanga kuenda kubasa mochitanga kurongerawo mari uh, dzako dzauri kuya nadzo nedziri kuya naamai vachibva kwavari kubva ikoko vachibva kana kubasa kana kumusika uh, mochitanga kugara pasi muchirongera mari dzenyu muri pamwe chete and then chechipiri chandinoda kuti tinzwise ndechekuti mari kana dzisiri kukwana mumba depending nokuti dzatadza kukwanira papi eh, musararamira vanhu mazvinzwisa eh, kwanditaura nemi mazimbabwe dzishamwari dzangu musararamira vanhu kana mari dzisiri kukwana mumba vana ngavaende kuzvikoro zvamunoafoda kubhadhara fees uh, even zvikoro zvokuti hazvidiwo transport every day tinomoti mimi mari haisi kukwana mumba but baba vachibuda mumba every day vanoda mari yetransport vana vatatu vanoda mari dzetransport dzekuendawo kuchikoro vana ngavaende uh, kuzvikoro zvamunoafoda kwete kuti vana vaende uh, kumaschools amunenge muchiita prestige ekuzonzi ah, mwana wangu akadza kugroup a school ane very good english accent zvikazodii zvikazodii veduwe izvozvo izvo zvinoitwa nevanhu vanenge vaine mari kana mari dzisiri kukwana mumba vana ngavaende kuzvikoro zvamunoafoda i have seen a lot of other people kuti every term anenge achiita stress yekuti ndowana kupi mari yefees zvondibhadharire mwana mwana aende kuchikoro ndowana kupi mari yezvakati kuti ndibhadharire mwana aende kuchikoro but eh, vana ngavaende kuzvikoro zvamunoafoda even pamba chaipo pamunogara garai imba yamunogona kubhadhara kana muri kurenda kana muri kurenda bhadharai rendai imba yamunogona kubhadhara pane kuti munenge muda kuti munzi muri kurenda four house but every month muchiita headache kuti tichawana kupi mari yekubhadhara landlord uh, marendaus ake kana muri pamba penyu pamuri kugara kana kuri kuti zvinhu zvaoma munogona kutorejusa marooms amuri kushandisa imi moita sei moto motounza maroja anogona kugara mamwe marooms one or two zvinokukubatsirai kukukoshenai kukukushinai panozopera mwedzi uh, kuti munge muri pari nani zvinhu izvozvo izvo zvinoitwa nevanhu vari kunzwisisa kuti financial problems could be temporary but hatisi kuda kuti timawedzere nokuramba tichiraramira vanhu ah, musararamira vanhu even idyai chikafu chamunoafoda tengai zvamunoafoda don't live um, for people musararamira vanhu and vamwe vanotaura vanotaura kuti ah, kana kuri kuti eh, even pamunonzi pay dzauya dziya dzamune mchiti dzacho hadzisi kukwana pano munonotenga mabasics sometimes kana muchikwanisa kuafoda endai munonotenga akawanda in bulk uh, and then zvinovachipa zvokubatsirai zvakare and then zvimwe izvi zvinozodikanwa on a daily basis maperishables kuva mune muzopota muchinonga nonga but mabasics chaiwo chaiwo uh, let's just buy them in bulk zvinobatsira kuti tikwanise kuseva tushoma twatiri kuwana itwotwo uh, kuitira kuti zvisazotinetse mune ramangwana uh, so uh, the other thing chiri very important especially uh, ku, ku, ku, ku, kwatiri isusu ma, mazimbabweans uh, tikagona kuita capitalize land iya iya uh, inonzi rural land eh, ndinotenda kuti mazimbabweans akawanda tine kumusha kwatinoti tinobva uh, umwe nomwe atori nekumusha kwaanoti anoita se kwaanoti anobva and kumusha ikoko kana tikagona kucapitaliza kungoti kapisi kadiki waunopiwa land nasabhuku na, na kumusha kwaunobva inenge isingadhure kana kuri ko kwaunobva haudhurisirwe land zvazvo kuzonzi inotengeswa ma 1500 ma 2000 no kana uri uchibva mudunhu iroro sabhuku anotoziva kuti kana mwana atsumbuka akura mwana wepanhengi auya kuzondiona unokwana kuti 50 dollars topiwa pako pekudi pekuvaka kana kuti kana vabereki vako vanga vaine minda yakawanda wotongoti ndipewo munda wani wekuvaka kana ukasvika waenda pamba ipapo pane tumwe tumwe tumaprojects tusingadi capital yakawanda zvokuti even with 20 dollars munogona kutanga project like yekuchengeta huku dzechibhoyi kwete dziya dzekunzi tazochengeta dzeblack kana kuti mawatwati dzechibhoyi dzemumusha dzemumaruzevha chaidzo chaidzo mukawana 20 dollars chaiko kumuruzevha unogona kutotenga kana huku five wotsvaga jongwe rako eh, huku five padzinonzi dzakandira dzese ah, unogona kutoita huku dziri more than 60 pamusha wako ipapo saka zvinhu zvinobatsira izvozvo izvo motodii mototanga kutosimuka nekuti chimwe chinoita kuti life yenyu ireme ichocho chekuti kubva kumavegetables chaiwo chaiwo muri kutenga nyama muri kutenga everyday you are buying everything imbova nezvimwe zvinhu zvokutiwo unozviprovide mulife mako saka imi mukakwanisa kuti oraiti amai vashaya basa kana kuti vatadza kutengesa tengesa mashaya capital but vopota vachimboendawo kumusha kwavari kuita zvihuku zvavo every month vari kuuya nehuku dzavanenge vauraya dziri kukwanirana kuti baba muzodya mwedzi wese dzimwe dzakaomeswa dzimwe dzekuzoisa mufiriji kana magetsi achinetsa vanongoita dzekuomesa pavanouyawo two weeks idzodzo ah, munee muchidyawo zvihuku zvenyu izvozvo hamusi kutenga nyama ah, hamusi kutenga pamwe vane vauya nezvidovi nzungu dzavakadi dzavakarima zvolimita kushandiswa kwemafuta zvinhu handikutaura izvi zviri basic but zvinogona kukubatsira because weare so blinded zvokuti sometimes vamwe havaone value in the rural land yavanopiwa for free iyayi havaone value in, in that piece of land hatisi kuti anonovaka mansion ipapo but tiri kuti isusu ingogonai kuvaka kachirugu kenyu motanga project even mukatanga kana yembudzi chaiyo chaiyo eh, but kana kuri kuti magara hamusi kutoafforda mukomana anenge achizonofudza beta mungoita huku huku dzongoda kuvhurirwa hadzifudzwe but kana muchizoafforda mukomana eh, monoita mbudzi chaidzo chaidzo makwanisa kuti every month muri kuuraya ka one mbudzi kenyu mourawo kana zviuku zvenyu five you are not buying meat eh, mavegetables anobviwa nawo akafushwa kumusha ikoko hamuchaita zvekuti everything inobuying nekuti chakauraya takaurayiwa isu sine colonial mindset colonial mindset yakatisvikira isusu ka tiri vanhu vakanga vari independent taizvirimira tiri pamusha kumamisha yedu tichiita economics dzedu amongst ourselves tiri kumamisha yedu mabata trade and everything but vakabvisa that independence ndobva vatiunza mutown mutown yanga iri a way of capturing munhu ari independent kuti agogona kubhadhara tax nezvimwe zvakadaro daro but iyo rural land iyoyo yatiinayo tikagona kucapitalizer uh, kana zvinhu zvedu zvisiri kufambira zvakanaka kana mari dzedu dzisiri kukwana if we can capitalize uh, rural land iyoyo uh, zvichatibatsira uh, as a couple kuti kusimudza the burden yatinge tine i know kuti there's going to be separation yekuti mai vari kumbopota vachienda kumusha kana vari kumbopota vari kumusha baba vachisara kutown but ndiri kuti pazvinhu pazvinenge zvakaoma that separation is necessary but chamakungochiita kuchigadzirisa manje kuti mochimeka sure kuti uh, almost uh, every every week or every two weeks muri kusangana pamwe baba ndovombouya amaiwo kana ndovombouya zvitori nani kunzi bonde rinzi rashaikwa nekuti hamusi kugara pamwe chete pane kuti bonde rizoshaikwa mumba nekuti baba havachakwanisi kusimudza nhengo yavo nekuda kwestress yemari saka nyange mukazama kudii mukazama kudii hazvisi kufamba zvakanaka toda kuti tipanzwisise ipapo handisi kuti endesai vakadzi kumamisha but ndiri kuti inini let us capitalize and utilize the rural land pane dzimwe dzinogona kunge dzichitotengeswa mudhuze nematiri kutoshandira vamwe venyu munogona kutoti dzangu vatinoona vekuti vanogona kutonotenga maland emunana domboshava ndoziva kuti senge mazuva ano zvinhu zviri kudhiritswa dhiritswa but im speaking these things under normal circumstances kuti zviri normal mototenga munana domboshava muya motorega kurenda kwamuri kurenda kutown motonogara kudomboshava muchikwira henyu kombi every day muchienda kuharare kubasa kana kuri kuti munoita saizvo muchiita maprojects enyu muri pamwe chete muchidii every day muchionesana saamai nababa zvinhu zvinokubatsirai ngatisapofomadzwa nekugara mutaundi that's apofomadzwa nechirungu ndinogara ndichiona hangu pasocial media mukomana anonzi teri uh, teri atori nedigiri raakatoitawo kuuniversity of zimbabwe but upenyu hwamuomera akadzokera kumusha ndokunotanga maproject ake kumusha iye zvino izvi he has made an impact with so many people even the billionaires of zimbabwe even vanastaive masiwa Vandomuziva at one point ndakamboona mai Masiva vachifonerana naye vachitaurirana naye vachimubvunza kuti saka uda kuti zvizodii, uda kuti project dzako dzigoenda kupi? Anokwira mandege achienda kunana United Nations kubva muruzevha. Then akangoramba akasvinurira kuti ndoda magetsi emuchirungu pangadai pasina zviri kumboitika. Saka zvinhu zvandiri kutaura izvi ndo zviri practical to a Zimbabwean because this question is coming from a Zimbabwean ari kuZimbabwe ari kuti zvinhu zvangu hazvisi kubalanza mari haisi kukwana saka capitalizai rural land yamuinayo iyoyo morima ipapo moita huku dzenyu moita mbudzi dzenyu zvinhu zvisinganese kuchengeta madhadha magarikuni you'd find kuti unogona kutozopedzisira wakutotengesa izvozvo ende hazvibhadhari tax ka wauri kuzvitengesa unogona kupedzisira wakutosaplya nekutotengesera vamwe vanhu kana watengesera vamwe vanhu you'll be surprised kuti mari yamunei muchitowana inowanda todarika yamaa muchazowana muri kutaundi kwamuri kuchemera kuti andi tinogara kutaundi nekuda kwekuti muri kuda magetsi ah, nemasuweji anenge achingoyerera pese pese hakutorina kana utano kwekuti mvura yamuri kunwa muri kutenga magetsi muri kutenga kana mukagona kudevelopa pakaland kenyu kekumusha ikako munogona kuzoona kuti amvura ah, ndeye mahara um, uh, uh, uh, magetsi mukakwanisa kuisa solar ndeye mahara zvinhu zvese zvenyu you would find kuti you don't you, unogona kumusha kwakanakira kuti munogona kutospenda day rese kana munogona kuspenda vhiki yose musina kana dhola ramaburitsa kana muri vanhu vekuti makarima muriwo wenyu mune gadeni yemuriwo mune zviuku zvenyu zvamuri kutengesa inenge ichitongopinda chete mari amuna kana yemaburitsa vhiki yose inogona kutopera kana mwedzi chaiwo kumusha unogona kupera musina yamaburitsa but ichingopinda chete mozongosaplemendawo nekutengawo zvimwe zvinhu zvakaita sana shuga nana chichichichi but zvimwe zvese muchikwanisa kuzvirimira muri pai muri pamba penyu hazviurayi izvozvo izvo kana mari isiri kukwana haisi kukwana da kurangwa vanhu kuti uri kuenda kubasa uri kutambiriswa 80 dollars pamwedzi uchigara mutaundi unobhadhara rendi asi une musha kuzeva hazvibatsire izvozvo izvo kungo ndozvongozopedzisira zvakungopai stress kuti uka musi wokutambira chaiwo chaiwo ukada kuti utenge pai chaiyo nefanda mutown hana yako inenge ichirova kuti zvinhu zviri kumbondifambira sei mulife inini ndiri kutaura panapa kuti endai uh, makungokanganiswawo nevamwe vako vakamamansion kumareserve handisi kuti endai mune vakamansion ndiri kuti go and start your life from there kana zvichizoita kuti mudzoke kutaundi kwamunofarira muchizodzoka kupi muchizodzoka kutaundi ikoko as long as vana venyu vachikwanisa kuenda kuchikoro manje munozogara mutaundi vana vachi vachienda kuchikoro nebhuti dzakabooka nematrouse akabooka zvinovauraya the self esteem zvokuti pavanosvika pachikoro vanenge vasina confidence kana kupasa chikoro chacho kuchanetsa vari mukagara muarea iyoyo yekutiwo akamukamutengera kabhutsu kake ndiye anenge achitiwo mambo achitoonekera vamwe vese vanenge vasina bhutsu zvinomupa confidence mwana achienda kuchikoro asina vanomuseka even achiuyawo mukumba achirarawo murumu yake kana makakwanisa kuvaka chirumu chemwana vana kuti baba vanenge vari pamubhedha naamai e, mwana akarara ari pasi vana vane unhubu unenge uchifunga kuti chakakotsera icho chisina zvacho kutomborara saka ndo point yandikusa mataura capitalize uh, land idzodzo dzamuinadzo uh, kumamisha kwenyu and then uh, uh, chimwe chaunogona kuita ndechekufind a hustle uh, isingaku um, isingakukanganisi mararamiro ako uh, kana uchigona uh, nyambo chaidzo chaidzo developer yourself panyambo idzodzo uh, woita wo comedian tinawo macomedian vana comic pastor uh, tinana comic elder vanhu vekutoti vamwe vanga vari masecurity guards chaivo chaivo but vakadiscover talent yavo yecomment vakaita sei vakatosiya izvozvo iye zvino zvavari kutoita mari wodevelopa wovhura kafacebook page kako uchiposta nyambo dzako and kana uchigona kunyora right maplays woapproacha uh, vanhu vanogona kuita sei vanhu vanogona kutora maplays ako vomatenga vokubhadhara ukapiwa 20 dollars neplay yako kana yanakidza vanhu ndoziva kuti vamwe vanotaura nyaya dzekuti macopyrights wozotaura kuti inogona kuzoita zimovie kozodii kozodii veduwe ikoko mberi tichazosvika pari zvino ngatimbodilai nepatiri so ukakwanisa kutoti two three plays every month uh, 40 50 dollars per play that's 150 dollars wakagara uri mumba mako auna kwawabuda kwawaita se kwawaenda kana uchikwanisa kuposta majokes ako pasocial media kune vamwe vari kutosimuka izvezvi pamasocial media because of what they are posting it can happen to you as well and you can be able to do that Sandri kukurudzirai wana aside haso isingakukanganise zvaugara ukutoita kana ukutoenda kubasa isingakukanganise kubasa kwaugara ukutoenda ehobby zvinhu zvaugara uchitogona zvinhu zvaugara uchitodi uchitonzwisisa kuti zvinofamba sei wotoita aside haso unogona kunge uri a very good soccer player unotongoita kacertificate kako wotanga kutokocha vana bhora it's a good side haso we have got a lot of people who were talented nebhora vakangogara mudzimba vamwe vanomirira kuti eh, vanonoforera mabasa vachimirira unongoenda papaki wotenga tenga zvimagedhe zvako every day after after nhigirikini vana vaya vanogona kubhora vatiuya ungobhadharisa vabereki vawaza kuti ndinotrena vana vanobhadhara madhola dhola peday kana vana vako 20 unogona kudhorova 20 dollars yako pai pazuva zvinhu zvinoita sekuti ah, zvinhu zvinoita sekuti hazvina basa but ukazoona kuti kadhola kanopinda every day mumba mako kanomaka a difference so ndo chimwe chinhu chaunogona kuita ngoita find a side haso according to what you can do vamwenyu munogona kuimba chaiko iyo zvinozvi song haichada kuendeswa kuradio kana tinge tarekoda munoimba mongokandawo kana payoutube penyu kana pafacebook penyu ah, munotowanikwawo neumwe munhu anoti ah, iri ndo voice randanditsvaga come and let us work together these things zvinotibatsira so ndo zvinhu zvandangoti tipanane nhasi uh, muchirongwa chedu uh, chegota mens issues topic yedu yanga ichinziyo mari haisi kukwana mumba ndoita sei sababa saka zvinhu zvandataura izvozvo zvandalista panapa nezvimwe zvaunogona kuwedzera comment section tipei zvimwe zvamunofunga kuti zvinogona kubatsira kana mari dzisiri kubhalanza mudzimba kana mari dzisiri kukwana mudzimba tionesane kuti tozvifambisa sei uye tozviita sei otherwise thank you so much for joining in

munoisa zvirugu zvenyu moita huku dzenyu nezvimwe zvamunogona kuita ikoko zvinokubatsirai even mune ramangwana ukanzi basa rapera uite stak uri muharare uchingodzungairatenderera ah, asi unogona kungotakura zvinhu zvako wombonogara pamusha pako uchiita plan b kuti ndoita sei thank you so much for joining today my name is lawrence muve nezuva rakanaka tosangana zvakare musi wemande please share the program like and comment ngatisaregedza ikomenda ngatikomendei ngatisheyi zvakare program yedu ah, imimi itirwai zvakanaka ah, ah, nyasha dzive pamusoro penyu thank you so much all um, ngazviende kumberi mari ngadzibhalanzi mudzimba umo zvinhu ngazvisangane mudzimba umo kurwa ngakuite kushoma mudzimba umo but zvinhu zvese zvinogona kungoitika kana tichinge taronga tiri pamwe chete